avuxeni vahlaleri na vavukeli va chanele ya matimba ya malweni maluleke youtube channel hi kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele tin'wana um se ni vuye nakambe laha ni la ku vulavula hi tiya leyi ni tshamaka ni khe ni vulavula hi yona right to va nge special t van'wani va nge i tiya ya nhova van'wani va nge i tiya vavanuna tiya liya tanihileswi ni vulaka ka tivhidiyo to hambanahambana leti ni nga ti endla hi mhaka ya tiya liya tiya liya a yi tirhi leswiya ntsena leswiya n'wana na un'wana na un'wana loko a ri ku yineni a hleketaka swona or vavasati loko va vona vavanuna va kha va nwa tiya liya va hleketa mihleketo yaleyi va nga hleketa yona tiya liya ya pfula tilaki tiya liya ya nyika tilaki tiya liya ya endla ku munhu a va munhu a xikarhi ka vanhu laha ni vulavula hi mhaka yini i kuma ku wa yi kuma promotion wa tsakeriwa hi vanhu ku swilo swa wena swa vutomi u kuma ku swi famba kahle timhaka ta financial project ti mi ti endlaka makaya loko ni vulavula hi mhaka yo aka tiyindlu kumbe yi lava ku xavanyana ximovhanyana i kuma ku loko u tibyela ku okay once a month. or two times a month i nwanyana tiya liya i ta kuma swilo swa wena swin'wana swa kona swi fambela kahle tiya liya yi fana na murhi ma ni twisisa yi sort of murhi like mi kuma ku vanhu vo tala hi ku ha yi nwa mirhi ya xintu leyi hi kumaka tin'anga to hambanahambana or ya kwalomu ka timutish ka leswa timuti shop ya hi ya xava kona se tiya liya that's why mi twa va yi vitana special Taswona le masungulweni ni vule ni ku tiya liya a yi tirhi leswi hina hi nga hleketa swona ntsene tanihileswi ni nga vula ni ku ya hunguta ta high blood mavabyi ya chukele tipheni yini yini na laki ya tisa loko mo languta vanhu vo tala lava nyiwaku tiya liya mi kuma va ri successful mi tivutisa ku munhu wo ni successful mara a nga na a nga na mihlekisano or a nga na nghamu or a nga na nsati or a nga na girlfriend everything swa yena swi famba kahle loko a rhana business more business ra yena ri famba kahle because tiya liya yi na xiphiri that's why mi twa va ku i special yi na xiphiri xo karhi laha ndzeni ka yona leyi vanhu vo tala yo ka hi nga xi tekeli enhlokweni ma ni twisisa i nga kuma loko u kuma ku i nwa tiya liya after vo ma tin'hweti to karhi or masiku yo karhi i kuma ku something swa cinca vutomi bya wena i tivutisa ku i va swilo leswi va swi cinca njhani i kuma ku a wu zangi ya ya kombela kumbe fika yi chela fole i phahla yi endla yini kumbe sweswi swi endlaka kwale mi tikerekeni to hambanahambana ni ti ka ka ni nga swi hlayi hi mavito a wu zangi swi endla mara loko kuma ku u kuma ku u nye tiya liya ivi u kuma ku ku na something yi cincile vuton'wini bya wena hi yi hlonipha swinene tiya liya that's why va yi vitana special na vavasati na vavanuna hanya that's why ni nga vula ni ku vavasati mi nga pfumeleli mani na mani a mi endlela yona tiya liya tiya liya yi endlela hi munhu loyi hanyaka na yena mi kuma n'wana va ta mi endlela yona yi mi endlela mihlolo hina vavanuna ha yi endla tanihileswi ni vulaka tilaki leti ta hi loko mi nga yi chelanga nchumu mi yi endlise sweswi swa mi yi endlisaka swona mi fika mi yi tsuvula mi yi neka van'wani va yi endla yi nekiwini van'wani va yi nekiwini yi omini yi nga ko va mbanginyana or guxe ro omisiwa mi yi tseleka mi nwa yi ri tani mi nga yi cheli nchumu kumbe mi nwa yi kha yi tsakama yi ri tano mi nga yi cheli nchumu mi ta swi vona something swi ta cinca vuton'wini bya n'wina mi ta vona ku nga ku ta ta something lexi mi nga ta tivutisa na n'wina ku xana ni fikelele njhani laha ni nga kona i khale ni khe ni lava xixa so so so so so so mara xi endlekini why ma ni twisisa a ni zangi ni famba maporofeta na tin'anga a ni zangi ni endla yini mara ku na something mi kuma ku ni nwe something yaliya mara every something xi cinci na vutomi ma vona so tiya leya special ya tisa ti-like ya tisa tihlahla aka vanhu vanhu vo tala va kuma ti-like va kuma tihlahla va kuma mintirho va kuma ti-promotion va kuma vukati va kuma mindyangu va aka tiyindlu va xava timovha va endla swilo swo hambanahambana hi mhaka ya yini ya yona tiya liya tiya liya mihleketo leyi hi hleketaka hi ku yi nwela yona a yi tirhi swona ntsena yi tirha na swilo leswi ni swi vulaka ku like ya ta loko mi nwa tiya liya vanhu va ka hina na khensa ku va mi langute channel thank you